Yes, Janice Chelis, Steve, Grace Osembe. Erokamano kubiro. Eh, wawinjie wera. Mano mano nyathiwa kendo janabi iluongo ni apostle the bride of the lamb apostle dalan ruki mano nyathiwa mano osiepna mm. we wawinjie wach ma en go volume man piny kidogo to luongie ng'ato mondo obi odhiambo ni nyoro nyoro netwak ochanda kabisa Omiyo kawuono asebiro e wang' sa, asebiro chon mondo ane ane kaka en, adwaro mondo ayal wach moro godhiambo. Luonge ng'ato mondo wawinj injili mana mapiyo piyo, mana mapiyo piyo. Jairos Chalis, erokamano kuom biro. Apostle Steve Grace Osembe, thank you for coming. Mm. Mm. It's only by the grace of God. That's what the song says. Mm. To Nyasaye do osekelo weche to kendo gin mana weche mag adieri ok pach dhano. Cheka ne koda sound kaber. Mm. Kisebiro nyisa ka isedonjo e laini ngechine mariti kapod be wawinjo wach Nyasaye kokalo kuom wer mar jatich Nyasaye mamalo chutho Dana Luki. Mm, awacho ni mano osiepna mangita gi del higni mang'eny ahinya kendo ah, en nyathiwa be gima ng'ato nyalo timo be onge hmm? onyathiwa onyathiwa gi thuon ower gi thuon eh, kata jachien odagi kata jachien oyie kendo amose ni ruoth opake kama entie mm. A jigni samawat, a jigni samawat. Yes, yes, luonge ng'ato kode ni asebiro lai nam gi weche moko manok mapiyo piyo, weche ma Nyasaye omiya kuom Musa ni. We neno rigi weche korona bi mondo walalre e jili godhiambo. Mm. Ngechi winjo mana ka kwan idha idha kwan idha idha to koidho maber. Kendo ne nyaka wagol ji e lwet Satan ngeche winjo ni e counties gi oseng'iew bunde midhi rwake ji oseng'iew lowo kaachiel kod asaduge osego kodi kwan mar tho wach mar ng'wono ni ema degolowa e lwet satan hmm, nyaka sirikal geno gi orumo wan gi ng'ato ma geno ne pok orumo iluongo ni en yesu kristo jakel geno machien hmm, oting'o ngima koro yaiya mondo ibi yaiya mondo ibi hmm, kone ng'ato ni owe chadi ni ok chadi ni pod odowinjo news

Ok adwar deki kaka isebiro nikech jomoko ang' noyud mobedo recorded. Ang'eyo ni jomoko ang' nobi bang'e kaeto ang' ne giyud mobedo recorded. Mawuoyo kodu en Bishop Joshua Amara. Nyasaye mondo ogwedhu. Kawuono en channel mar Dholuo, kinye en channel mar Kisungu. Nawachonu kachako ni pile ka pile kabiro yalo tayalo kisungu tayalo gi dholuo nikech nitie jomoko adwaro weyo to be nitie weche moko mana kaka nasewacho no chon Adieri kabisa, Nyasaye nowacho ne Musa ni abiro mondo achiwnu jonabu e dieru jonabi wach moler gi dhogi moler gi dhogi dho mamau mane chako go wuoyo mane opuonjigo aba chada e fwaga ha to wachno be ochak konigo kikoni ni ta ta ta ta mane wach ma iwinjo winja koringo kodonjo e remo en kata ka iti odeko to odonjo nyaka eh, odonjo nyaka gi dhogi nyaka gi wang'i ok awuondi nikech en e wach malong'o to kata injili miyaloni walerri kanyo matin mm, ne ok oyale gi dho kisungu injili nobiro gi dho jo aramaik gi dhog jo girik kaachiel koda dho latino mochako kawe koro kik ng'ato ketie jela eh, kik ng'ato ketie jela to bende mano nyiso ni wadwa heri gi hera te mwadwa mondo wasetigo to jomoko bende kaka asewacho kiny wayalnegi joma wanyalo romo go osiepewa manie pinje maoko nyaka manie thurwa ka ma ok winj dhowa to kata kamano kawuono to anie dholuo adwa somo e kitabu mar zaburi kitabu mar zaburi sola uh, ah, pradek mia achiel gi pradek kod achiel zaburi mia achiel kod piero adek gachiel I'm going to read from Psalms chapter 131 and Giratili, yani the King James Version 1611, or New King James, no, or Revised King James, no, King James Original 1611, thee thou thou do, ema tingo elweta ka, embe maduoguyo kode, namba ma okuongo wacho niya, Jehovah ok atim ng'ayi kata moyo wang'a kendo ok atamo ate ok atemo loso ok atemo loso weche madongo wacha kaduo ni Jehova ok atim ng'ayi kata moyo wang'a kendo ok atem loso weche madongo kata weche miwuoro modhiera Ariyo, adier asekwayo chunya asepieye adier asekweyo chunya asepieye kata kaka nyathi moduon obet gi min mare e kaka chunya obet koda kaka nyathi moduon a Israel ket chunyi kuom Jehova nyaka akawuononi nyaka chieng' Adwa somo e muma mar ariyo ma en uh, uh, uh, iluongo ni Timotheo Timotheo mm, ma Timotheo mar uh, mar ariyo ang'wenie wang'e Timotheo mar ariyo ang'wene wang'e Denis Ochieng Arwaki muma wacho niya achiki e nyim Nyasaye gi Kristo Yesu mabiro ng'ado bura ne ji mangima gi jomotho kendo achiki kuom biro ne gi piny ruodhe ni yal wach Nyasaye kendo dhi mana kode nyime kinde duto kata weche beyo kata richo kwer weche ma ok kare Rie weche maricho, jiw ji, kendo puonj wach ma ok iwe kitero mos chuth. Nikech eh, ndalo biro ma ok ji ok noyie puonj mangima to giniluw gombogi giwegi kendo gini hinga Ehe, jopuonj mathoth ginihind waketo dholuo to wacho kamano ginihind jopuonj mathoth nikech gin gi it masakni ginidagi winjo adiera to ginichik itgi ne sigenini apako yesu janazareth weche ni ka mang'eny ma ok abi yalo mondo atieke te to ningeche ka introduce gi taketo gi series part 1 part 2 part 1 part 2 kija ndiko tindiko mondo iyud yo miluwo gi go maber jowadwa time matin emomiyo watimo gima mama wacho ni redeem me the time for the days are evil so watemo kaka nyasaye miwa thuolo mondo gimoro ka gimoro ma watimo oyud thuolo ne maber e it jawinjo to koro tama mondo aket topic To adwa ni mondo amanya ni topic madwa keto radiki gima dwa wuoye en mm, en duono mm, kata wehedhori gik moko ariyogo opogore kabisa inyalo ndike ni duono kata wehedhori kata hedhruok duono kata wehedhori kata wehedhruok Uh, kisungu wacho niya mm, kisungu be wind eh, wind en niya iduono koro ok idhodhi to hedhruok en being hoti kata lofty eh, mano kaka kisungu kete eh, paulo wacho niya wa, eh, ok paulo uh, jandiko mara uh, mar Zaburi to wacho niya, wasomnigo gi Kisungu mondo iwinje mondo iyude maler. Dennis Ochieng' ane ni kanyo. Owacho niya, Muma wacho niya, Lord, my heart is not haughty, number one, mine eyes not lofty. Mm? Neither do I exercise myself in great matters or in things too high for me. Tiende niya, hedhruok kata ngang', mm? hedhruok kata ng'adruok ma ma ng'ato ng'adore to kata ohedhore e gima ohewe mano kit joma ok oduono mago kit nyithindo madhoth wuondogi be yot kit nyathi madhoth wuodo yot inyalo nuang' ka nyithindo moko nitie madhoth kata obed nyathi jasungu ma ji oluoro iwuoro ni nonyuol gi rieko inyalo wuonde gi plastik koketie dhoge ka nyathi dhodho gino manindo ter kotamore tiketo nyaka lwete to kae to kogik sama koro odwa odwa hedhore kata odwa ng'adore oywak ywak miwuoro ni ywak mar masira mondo winje kendo nyalo keto we jela motamu gi ng'adruogeno motamu kata ninde ot koro nitiere aketo misigi nitie jomoko ma kata gi jolemo jolemo ma kawuono gin jolemo motamore duono gin jolemo motamore duono pod gidhoth emomiyo itgi osakni gik ma giwinjo gin na gik ma ito ilo it kendo mage mamorogi ka ok kawuondi ka wuondi iwacho da wuondi ni jayali wuonda ka itgi ok sakini jolemo ma kawuono ka itgi ok sakini adieri mar nyasaye ere kaka inyalo dhi e chokruok ma mari nitie to beru nitie to wuoru nitie to mm, ka iti ok sakini to koka ni ng'ato oketi ni dwa koro ni okoni niya ah, awinjo gimoro i hear something i hear sound i hear sound i see red i see red ang'o mirwakono mochop mowachi ni niya kata sani chung' kani irwako gimoro makwar e bwo nanga cha ma ok adwa luongo gi nyinge nikech samoro weche miritruoke mano it masake ni to wacho ni ya ng'ani ong'eya onena oyudo ka nitie gimoro kare mong'eyo hmm? ka ok it masake ni ka ok it masake ni nyingi ng'eyo kaka nyinga ajalo ng'e nyinga ka ok it masake ni kendo ok oduoni hmm? nyathi moduoni wuondo nyaka gi sweet nyathi mok oduon sore nyathi mapok oduon iwuondo nyaka gi sweet Eh? En kata min gi jamiriambo okia kata wuon gi jamiriambo okia kendo wuon gi nyalo dhi oko bakone niya abiro kelo ni gari tiduogo ne gi mandas kendo inyalo kone niya abiro teri eh, kendo kama igori e pinyno kanyo ibiro kwanye pesa to pesa makwanyo kanyo onge ioya oya e kaka jolemo ma kawuono mapod dhoth motamore e nyimi Nyasaye ni kata ipuonjogi weche moko but koro kama chomoni kawuono an achomo kod ji ma jo Nyasaye achomo kodgi kama ichame choke maka yot tichamo chogo micham nyaka ondhudho to ka tek to mm, matek ting'ulo oko to maber tiweyo eh, ipuonjori chalo ng'ama chamo rech mm, nyathi ma pok oduon ok cham rech nikech rech nigi choke iye rech omakore magalagala to de awacho ni niya jokristo ma kawuono mana kaka iwinjo daudi kisomo momani tiwinjo ke daudi nogik kamoro machal ka gima jomoko ne nene ka en gi yedhruok kong'ang' koketore wang'e ni ok awuo ka mowang'a tiende ni nitie nyaka wuoyo moko be jomoko wuoyo ko mowang'gi mag sunga mag ng'adruok mag edhruok mag timo gik moko mok kare koro winjo koko ni ok awuo ka ka mowang'a then i will not talk about something that is so high for me but aseketo chunya mondo achal ka ng'ama oduon kendo achal ka nyathi moduon man kod mingi nyathi moduon tije yot nyathi moduon tije yot en en gi rumne moninde ong'eyo kosekone ni sa nindo osechopo kata ka gine monisom to nyathi ma pok oduon tichne tek tichne tek ok abi into details kijanyuol eh, in ma in ka ibiro winja kendo ibiro ng'eyo ni to ng'ama oduono gi ng'ama ok oduon to chalo nade emomiyo adwa ni mondo awuo gi jo-kristo nikech wachopo kama joma pok oduon theko ma Paulo wacho e muma mar Joibrania sula auchiel mok abi somo ni waweuru koro weche moko mane wachakogo ok ni we, we, we don't totally disregard them no but ok gin matters moko malich manyalo miyo gin gin misingi machalo ang'o ni gichalo batiso gichalo keto lwedo awuoro sana kaka kawuono nitie ni, ni kano wach ni ji kata bena kanisa niya kik koro uket lwetu waritwa ni ani wach korona ni ni koro ka ng'ato wacho ni en sani kok anointing ni obiro odwa keto lwete to muma to wacho maler niya ka nyaka weche ma giketo lwedo wotere uru mos kendo paulo moyalo injili wacho niya kik irikni kuom keto lweti kuom ji nikech sama iketo lweti kuom ji no i partake of their sin koro iketo mana lweti kuom ng'ato Number one, ka nodwa chang. Number two, nidwa wire ne tich moro mogen. To kanise ma ji ok oduone en pile ka pile uwi oselor gouru chogu piny lem pile ka pile uwi osebiro to ji ywak ma kata gima ji ywago onge mamoko tiyo ywak ma piwa nge orumo lawe ma gidhuko kanyo kaeto oriyore to yweyo ni en ana ywagre original lambe ana ywagre original kendo ang'e ywak Anyalo ywak makata sana anyalo ywak ni to ne nitiere gik manyiso ni in hmm, isedongo kendo iseduono dak ochal joma oseduono joma oseduono ok nyal ting'o misikegi ni ng'ato ang'ata moromogo jake facebook kata an iromo kode e facebook to weche mawachogo ochuni kaka ochuna ni nyaka ihergi to jomoko nitie ma kata joma oromogo e facebook ma fake hmm? masik maneno ne siruaru to neno ne liel dalagi to neno ne sanduk to neno ne joma goye to neno ne joma odwa dhi mayo mwandu to neno ne jo ni magi joma oluwo bangi awuoro awuoro kit nyathi ma kaka chalo awuoro kit nyathi ma ok oduon nyathi ma ok oduon ma chunye hmm? to ging'adore kabisa ngadruok hedruok wawuo kuom ngadruok kod hedruok kawuono to ang'e ni an nachuo ji mang'eny nikech jomoko hedhore iyudo ka jomoko bende nikech koni noyalo mamon ariyo moko go uwi to gi chuo moko adek makia kama piny oaye gi kama piny dhiye oyie ne moketo lwet kae to tuo ne koro ni ojayalo malich makoro dwaro ni mondo Eh, odhi yaw na branch aja yalo malich sani winja kara kanisa wanie madhi ya kara kanisa miti weye ni ma koro dhi yal to odhi yalo gi kidoro odhi yalo chege mimadho ok odhi ok oting'o gima uri ring'o ma koro nyalo rito ng'ato kata chiemo motegno mito dhi yalo to dhi yala yala gigene

piny mm? ni, ni oyal kogno to oyal mo to oyal lipstick to oyal kiang'o wich ki otimore nade mago mago iluongo ni elementary mago gik mawuok kuom ng'ato automatically koyudo yesu moyal maler yesu miluongo ni janasaret koyale maler moyale maler modonjo Glory to God. Ok onge kichak ikaw gik moko manono nono ni kae koro ichak ikawo ni iketo ng'ato e jela. Mm? Iketo jomoko e jela, idhi yalo, to idhi yalo no, ramogi, ramogi. Mm? Jomoko duono ting'o ramogi. Lilo lilo lilo lilo lilo. Ema gidhi yalo e chokruogegi, kata ema gidhi yalo e kanisego. Nitie kanise sani miyale mana ramogi, ramogi, ramogi, ramogi, ramogi, ramogi. Iyale kweche kweche kweche kweche kweche kweche. They are the traditions of men. Injili kamili miyalo ne nyaka joma manoseduon moseyudo wach Nyasaye makoro ikone niya kaka Paulo ne kono Timotheo achiki achiki ok asayi Timotheo achiki ni mondo idhi iyal wach ni dhi yale kata iwuotho duk yale kata chieng' rieny yale kata idenyo yale achiki iwija nikech ndalo biro to sechopo mano paulo ne wuoyo about 2000 years ago owacho ni achiki dhi yale nikech ndalo biro ma it ji biro sakni jowadwa kawuono it ji sakni it ji sakni it ji sakni thoth ji dhi mana e kanisa mondo giyud mwandu kendo ok odew ok odew ok odew ka mwandu otamore to odhi e kanisa ni manyo mwandu to ka mwandu ni tamore kata odhi e kanisa ni manyo mwandu to ka mwandu tamore kod odhi e kanisa ni manyo mwandu mwandu ok rach nikech kionge gi mwandu ok inyal yalo ka kora yalo kata e girene e studio na matin ni lakini mano ok emoningore iwuothne e piny kidang'ni gi gik moko e lweti gi chandruoge ni e lweti Mm? Ndalo moro kapod watindo mapod watinde wach Nyasaye pok duduonwa mm? iketwa watimo neno to en neno to en mana achiel kende matin kama to ang' niluor ang' niluor jowadwa jachien osanda oh, pakuru ruoth jachien osanda osanda nosanda jachiny nosanda jowadwa ka nosanda kamano nadhi adhiya ka nosanda kamano nogik na sama koro adwa kendo osanda kamano adhi adhiya maneno kende kende itimo seche ariyo pod itimo mana nend satan iluoro kama satan no ogoli oteri tanganyika oduogi ochak ogoli kabol oteri uganda oduogi ochak ogoli oteri mombasa oduogi opaki kata ka orutamuru kode ni yeso pake buru wuoya wuoya kama nogola bor mago neno magi nyithindo ma kadwaro nindo to tamore mm, tamore ocho kae tikawone plastik mar mopira tisoe dhoge gi thuon ni nini nini Ka tiore to kodagi to ing'wenye matek koseng'wenye mogede maber to ywak ka jamirima koseywak ka jamirima to nindo tere tidhi piele e kaka kawuono nitie jomoko mitimonegi timbe ainago koro nikech gin gi joyalo ma makoche ong'eyo kaka inyalo ng'wenye koseng'wenye momore maber moywak sipidi bas asego pap Asego pap koro wuok awuok ka in kare dogi jachiendi sauri yako nikech naseng'eyo joge na mokali adek ma koseywakna kayalo bas awuok mago joma pok oduon awuoyo duono manyiso dongruok manyiso ng'at makoro machwa ma ok nyal wuondi wacha ka somni mo mano kendo mondo ichak iwinje maber eh, anwoye anwoye aonge gi time mang'eny mabiro ketho muma wacho niya hmm, Zaburi cha uh, mia achiel gi piero adek achiel Jehova ok atim ng'ayi kata moyo wang'a ok atim ng'ama moyo wang'e ng'ama pache olal somebody that is hute hoti and lofty hoti and lofty mm? hedhruok kata ngang' kata sunga kata ng'ayi dholuo ok manye maber to one of those mano en ohedhore kata ngang' kata ng'ayi kata gik moko ok otim mowinjore owacho kamano kae to lero ni tiende mm, ni kata weche weche madongo oh, sorry kendo ok atem loso weche madongo kawuono mm, ateneno pile ka pile inwang'o ka kawuono joma pok oduon go eh? gin kata injili mamore kabisa ok en injili mar repentance kata ni lokri mondo iwe richo mondo ichak wuotho gi nyasaye hapana iluwo mana gik moko ewi gik moko iluwo mana gik moko iluwo nang'o oh, eh, ibiro idho ndege ibiro idho ndege an ka naidho ndege nayudo ka joma naidhogo ndege kanyo ni jopiny karibu yote mane koro an akwaro ni mano ono kata sani pod akwaro ni mano ono to mano ok e gima ng'ato nyalo dhigo e nyim nyasaye koro awachonu niya jo nyasachwa awachonu sama koro an kani ni mondo ibed ng'at ma machua to we hedhori e weche mohewi we hedhori e weche mohewi chak gi tiende mondo iyud injili gi tiende injili gi tiende ne nigi misingi adek ma ok loki mago misingi mag tiende machalo kendo namba achiel warruok maduong' mane yesu kelo msalaba kalvari namba ariyo pong' kod roho maler ma ng'ato dhumie sikarabasaka kuntra plavu owinjo ka nyasaye omiye roho maler ma rohono obedo ne japuonj awinjo ka jomoko mino wach ni kia roho nigipenjo ni kia roho kipongo nyaka idhum roho ok puonji ni kipongo nyaka idhum nikech en kobiro owuodo no kodonjo to nyaka ng'e ni kanyo entie odonjo gi koko to odonjo gi yamo ok yamo marach nikech kata mama wacho ni ne giobiro ka yamo ka hiti mano oneko pie wi ng'ato ke ng'ato kae to ng'ato ke ng'ato nochako wuoyo ma jomoko nowacho dho Grik moko nowacho dho Ethiopia moko nowacho dho Korea ne kaka roho maler nochikogi o kaka nopuonjegi kaka roho maler nochikogi nokonegi bani un uyud teko ka roho maler utim ang'o obiro kuomu koro mano msingi mano tiend warruok mano tiend warruok namba di namba ariyo namba machielo obiro warono kodonjo to en gi barua moting'o mondiki gik modhuro kanyo nitie chang e haleluya kanyo nitie chiwo b kanyo nitie koro e ka koro ng'ato ng'eyo gik moko adek misingi adek kae koro kodhi koyarore koyarore koyarore koyarore koyarore koyarore to ka ok owari ni ikalo gi e yienda mbewa kae to idwaro gige nyasaye ibiro dhota dhota ma in in ichalo diel madwa dhodho rombo tichalo nyathi dhiang' madwa dhodho punda tiende gima ulo en niya mm, ng'ato ni bi mano jayani ng'ato ni bi mano janabini ng'ato ni bi ma kidwa chak din manyien in ma in kanyo eh kidwaro kama idwa semi chi ng'ato mondo dhi in ma in kanyo kidwaro kama iketho nying joyalo in ma in kanyo kidwaro kama iketho nying padri kata nying in in kanyo ikori beda beda lai lai in ma rompe gungei Kane opima ni jochiende mag Tabatao odonjo ni to in ema ogoyo hodi kuomi, iwuoro kaka in ema ing'e gigo. Kar in ma opima gi jochiende go ong'eyi, apako Yesu ka Jehova. Wacha ka somni kata cha mondo alam kodi Nyasaye, abiro duogo kawuono en tich ade tich abich, abiro duogo e part B, kiny to en kisungu. Muma wacho niya, Timotheo, mana somo mar ariyo, ang'wen, e wang'e wacho niya, achiki e nyim Nyasaye gi Kristo Yesu mabiro ng'ado bura ne joma ngima gi jomotho. Mano is a creed. Uh, and we, we, we truly recited it. Niya, uh, Yesus Kristus, uh, eh, kamano ae kuduog yalo joma ngima gi jomotho. Ayie chuny matakatifu gi kanisano. Ayie mano ok adwa donjo mano. Mano creed, creed mane jomoko loso, kit lemo mane iwacho cha. ne gigolo ka iwinjo ni ya kobiro duogo ng'ado buch joma ngima gi joma tho paulo wuoyo ne timotheo achiki mondo iyal iyal tho iyal chier hmm? iyale ket iyal judgment winj wachno kaeto chako wacho ni ariyo iyal wach nyasaye kendo dhi mana kode nyime duto kata weche beyo kata weche rach mm, kwer weche ma ok ni kare rie weche jiw ji kendo puonj wach ma ok iweyo kitero mos chuth nikech ndalo biro ma ji mm, ok noyie puonj mangima ji biro ndaloni ema dhano sami neno ka wuoyo kodi ni Sani onge puonj mar adieri ma ji dwa luwo. Sani ndalo chopo ma it ji sakni. To joma ni marachie moloyo, joma ni marachie moloyo, gin nyithindo ma ok oduol ka. Gin ma gin marachie moloyo. I pity them and I sympathize with them. Mm, I have compassion with them. For or for them or with them, whatever grammar is applicable, they apply it. Ni, ne, ndalo biro ma jogo ok noyie puonj mar adier asewinjo ka jomoko wacho hmm? doctrine dekoa doctrine onge the power of god kia theology kia otimore nade mago kadwa wuoye to wacho ni ndalo biro ma ji ok noyie gin garaka hmm? nyithindo ni garaka ma kodwa chiemo uwi kodwa nindo uwi kochiewo uwi odwaro chenje uwi Joma nopiem ng'e ng'ich uwi keto bela kanto ne gidagi ne gidagi ma nyaka winjo the evangelistic yalo the evangelistic winjo the evangelistic running of the evangelistic praise of the evangelistic everything of the evangelistic nikech ji neno ni gideku hmm? mondo gilos jopuonjre yesu mondo gibed jopuonjre kamili monyuol to chako lak to duono to chako bedo joma dongo mor onge nikech gimoro amora en araka en ng'wech ideka mm, ideka to ne ok awuondi gima iwinja wacho ni otek winjo to en adieri mar wach nyasaye we kasuri ni ideko tijni mar wuon gi Mm, Johana gini notho e wan be pod kwadhi wan be wabiro dhi ndalo wabiro rumo kapok Yesu duogo pod wabiro dhi adhiya we bedo garaka nyis ji kaka inyuologi nyis ji kaka idhi duolgi nyis ji kaka gidongo nyis ji kaka koro gikaw wachno mondo giting' gidhi ema Paulo kono Timotheo ni Timotheo ni ema wachone niya Iwinjo Timotheo, ang'eyo wach mar ni kuom Eunice meru, to wachno Eunice be nokawe kuom Lois, to wachno Ande ang'eye nikech ang'eyo kaka isomo muma muma mane somo momiyi ibedo mariek mochopi warruok to kendo ang'eyo wachno ni wachno wachno wachno ng'amorite mosome mong'e poge eh? nyasaye puodhe

Hmm? Kiyudo ng'ato midwa wuotho go wuodhu, miye yie ni kamili to ka en garaka modwa dhi nodwa nyombo to jaiga adek. Nyithindo moko duon ni opoko duone to nyathi be jaiga adek kata jaiga ang'wen ni to dwa nyombo jowadwa. Nyathini poko duone to jaiga adek to koni ni baba mama idwa nyoma kata dwa nyombo. Mani in gi ono to kin gi ono maka Nyasaye cha. In gi ono maka Satan mudho limi. Eh, mudho limi madhiadhia oko e dhoti gole ni dunis satan agoli e chiki yuchiende mabako da nyathini ningeche odwa wacho wach ma pod ohe oike ohedhore mm? ohedhore ah. kata ng'ato madwa no yal ni nyoro joware nyoro oware nyoro tito kawuono ting'o muma ok nyalre Paulo oduogo Jerusalem bang' higa apar gang'wen korka opwodhe monyiso ni kare jayalo nikech wayudo ka gik miyalogi ok erasi in mari ma pok oduoni to ikasuri gi muma e lweti kae to iyala yala gigini yala yala gigini omiyo sani ne gimedo gi gigegi nitie jonabi moko mamede gi tik moko medo gi wang' wi jonabigo moko mede gi tik kae to yala yala gigegi ni ng'at achiel wacho ni gin gin ji ariyo sani sani nana wuoyeni ningeche kinone to ok nonyuole be ok noduone ng'ama noduone onge min gi onge wuon gi onge odwa ketore kuom kata ka ilija kata ka enoka ok ni chalgo be ok ni donjie awacho kata ka ng'ato dhi duokori to duokni mago joma ni ok oduon hmm, emomiyo gin gi chunje mayudhore kendo gihonore kendo gihedhore kendo ging'adore gor jang'adore nitie uh, le moro ni gor ochalo gwan kama to ong'adore ong'iyo gik moko ong'adore e kaka nitie joma ok oduongo moko mang'adore ni ni ong'adore norom gi elija ni ong'adore norom gi johana ok onyal kata otem to ok onyal Ningeche uwe weche madongo mage ma Paulo nodagi, not Paulo, but uh, mm, oh, Daudi nodagi ni my, I'm not haughty, nor my heart is lofty. Mm? I don't want to speak about big, big, big, big things, and yet I'm not there. Adwa bedo ka ng'at moseduon mahore man gi miche mabeyo ma Nyasaye momiye. Mit ka Nyasaye omiyi miche sell itself. Miche nobiro keta ywa ywa ji ywa ywa ji mato kata kidhi kamoro kata ikia dholu kata ikia kisungu ibiro neno ka miche no openetrate nyaka kuom jadigri to ka mari mikete keta mari ibiro mede mana kaka Jalija jalogo ne wacho ni wira mondo kik aus mo. Sani jomoko mane ok owir to bende ok oduon-go uso modhi daram daram daram daram daram nyaka pi ma giole mkojo mondo gipambasago pachgi. Kawuono wachomo kodi korido, abiro seto wachoni mondo agolo dok e it jomoko mondo ging'e kit ji. Eh, next week, uh, Friday, anie pata to mondo iwinj wachno. Timotheo

Time biro ma en today, it is today. Ma iti ji nosakni, iti ji nosakni, oh, iti ji nosakni. Ta apuoyo ni ng'ama nigi roho, roho to ok sak it. Roho to kowuoyo to it ok sakni. En kowuoyo to it ok sakni. Gimiwinjono e en, mayalonino e en. Nyasaye mondo gwedhi wala mine Nyasaye maduong' godhiambo apaki Kristo ma Janazareth duong' odok nini nikech isegolo odok itwa kimiyo weche mag ngima erokamano Nyasaye alamo ni mondo chuny ji manyo osenyuoli e piny ruoth kendo nyo osekawo mama ni yalo kik giyal ka joma pod odhoth to giyal ka joma otuono joma machua moting'o wach ma machua giting'o teko Nyasaye nikech roho en teko Nyasaye Apuoyi kuom locho weche te. Imiyo wawinjo maler kendo malong'o kendo mabeyo. Erokamano kuom miyo wachope wechego. Duogo dog menyaka chieng' e nyingeso kiso ruoth. Amen.